Wow, thank you so much. yes, buya kabisa, buya kabisa omwencho motegereri. Nogosemere kwane ng'a Nyasaye ogwanchire mabisa bono kwabokire buya. Na ase enchera ya bene nekeronda getigokoira eyemo ase eyemo ase omogano emambia ya bono. Na ase enchera ya bene nogosemeria kwane ng'a Nyasae ogwancheire, nkwabokia buya, ebinto bionsi mbuya bire iga abwo, ense nentegereru. na ase amaye aria Nyasae agokorere ase obogima bwao borendia akoeire. Nemambia oyo igo ntagete gogotebia ng'a ase rituko riaria nkwantere gosesenigwa na ase omoganda ombegete ensemo ase engencho y'ogosegetana gwaito inche amo naye, egere tokine bokemoika. Nigo bono asana ase baria mwantomere chimessage chiaino,

Na rero omogano oito nigo okorwa ase egetabu kia Abaruoti, Abaruoti ya kabere, eh, chinke chiaye ntaete gosoma isano, eh, igo togosoma isano, isano alafu eh, ninkunakune ebibungo gete bike igo iga, eh, lakini ekerenge ekenene ntaete korigereria mambia bono nkeri ng'a ng'aki, omanyete chingaki chinyinge igo toko igo tokorigereria amabe, twamana koboria ng'a ng'ai bono Nyasaye agocha oba, Ng'ai Nyasae agochoba, naende inki gekogera amabe akonyora abanto, eh, amatemu amange, eh, bono, ekero engankete ng'a bad things happens for a reason, and mostly it's for the glory of God. Yes, bad things happens for a reason, and mostly it's for the glory of God. Ebinto mbirobio bigokorekana, Ee, ebikong'u sana ase amagima aito. Eh, twamana kweboria ng'aki ekonyarekana ebinto binga buna ebi bigokorekana. Lakini ebinto ebi bionsi bigo bigokorekana ase obonene bwa Nyasae. Ebinto ebi bionsi ebi igo bigokorekana ase obonene bwa Nyasae. Moibrani nki ekogokwana? ng'aki ndaendere goetera ase amarwaire, ng'aki ndaendere goetera ase obotaka, ng'aki ndaendere goetera ase amateemwa amaruse, naende omanye gontebia ng'a ebinto ebi nigo bigokorekana ase obonene bwa Nyasae. How? Ng'aki konyarekana? Ekefungo twasoma mambia egetabu keria kia Ezekieli ikomi na ibere, ogosoma chinke chiaye emerongo ebere na isano na isato Ebibilia ime egoteba iga, ng'a this is what the sovereign Lord says, None of my words will be delayed any longer. Ing'ana ndiyo nakwanire inche Nyasae, erirachi gotebana naende mono. Yes, whatever I say will be fulfilled, declares the Sovereign Lord. Omaete, omaete ng'aki? Kende gionsi keria eki nakwanire inche Nyasae goika giikerane, nabo natangazire, ekero agotangasa, ekero ago-declare, twateba ng'a tomanya konyora ng'a kera egento gekoba declared, Edigrii ekero ekoruegwa, omonto okorua edigrii etari monto igo igo, tokonyara korua etangaso igoro y'oboteneneri bw'ecounty ya Nyamira onye tori Nyagarama, tokorua edigrii otebe igoro y'oboteneneri bw'ecounty ya Kisii onye tori Ongwae, ase engencho ya ki? Mbabwate chinguru chie constitution gokora bo. Tokonyara gokwana igoro y'oboteneneri bw'ense ya Kenya onye tori Uhuru Kenyatta, ase engencho ya ki? Ere nabwate chinguru na econstitution y'okorua tangaso ndiri yonsi ogoteba ng'a curfew egenderere, na bagoteba, Egenderere, naende goika oigurere. Bono Nyasae ekero agoteba nere ekero arwete edegree, agoteba ng'aki, Inche Nyasae nakwanire iga, binto bie chira amang'ana onsi pi nakwanire goika aikirane, nere Nyasae tari ko ta tari tari ng'a e, oyokwana Nyasae nabwate chinguru chia Nyasae. Ekero agokwana iga agokwana with authority. Inki ngokwanera mambia bono? Ekero omonto ogoetera chingaki chinkong'u. Tobasa gokumia ekero emerogo nero Nyasae abwate, process nere iga. Amang'ana ango antari korigereria iga iga. Amang'ana naro amange ambaye, lakini abanto mbare ababere ntari korigereria, oyomo nomosubati oyomo, Ebibilia egoteba buya kabisa ng'a omosubati oyo iga achiete ase ense ya ya ya ya ya iga airetwe ase ense omochie o Samaria ase okooswa. Ekero omanyete omonto ogooswa nekero ebinto bisaregete, abanto bachire barwanire esegi, kwaimokigwa kwairirwe. eh, ekero kwairirwe, bono igo ng'a tobwati nguru chinde chionsi ase ase ense eye kwagenda. Lakini ng'aki Ebibilia egoteba? Ebibilia egoteba iga, ng'a omosubati oyo akamana koba omosubati bwo bwo bw'okobooria, omongwana oyomo okorokwa Naamani. Ngochia togosoma omogano oyio. Ochi togosoma omogano oyio. Lakini egento egetang'ani giakorekanete ase omosubati oingereki igairetwe ase obosomba atamanyeti. Igairetwe ase obosomba, naye gaiga ase obosomba bono ingochi kore imagine obogima bwaye ng'aki bwarenge gose ng'aki obogima bwa omosubati oyo bwarenge. Omosubati oyo ngotegererwa arenge, ekero omonto oirire ase obosomba, nimonyete omonto buna naende gobekire ase ense y'omoteneneri omonto obwate obwate esii ase egovernment, omosubati oyo iga amenyete obogima bwarenge obokong'u. Enchera nare korigereria ekora ga iga aimoketigwe, akairwa ase ense, abetereiri ng'a aimoke korwa eba esegi yarwanetwe akairwa. Lakini Ebibilia ekomanya gotoereresia buya ng'a omosubati oyo, richang'a oirirwe obeire omosubati obekire ase ense y'abande, naende obetereiri kobera ororo egekogera na esegi yarwanetwe akamanya koirwa ase ense ya Samaria, ase omochie o Naamani, ase efamiri ya Naamani, omosubati oyo tari iga anchete aende ase ense ya Asiria. Iga airetwe ororo ee, igairetwe ororo ase okobetererigwa. Lakini mosubati oyo, Ebibiri ngotebera obuya kabisa ng'a nere bono ogocha koba etaracha y'omongwana okorokwa ng'a Naamani, arue ase ense ya Siria, ee, ya Samaria, agende mpaka Israeli, achie koumerana amo nomo- nomo- nomo- nomobani o Nyasae okorokwa Elisha, Naamani amane gocha kogwena. Naende namenye konyora iga, omosubati oyio, omosubati nare igaa, in fact Bibilia etebete ng'a a young girl, a young girl orenge captive. Omosubati oyo nere okogera enchiri ya Nyasaye echi korandigwa Samaria, nyuma ekero omonkwana okorokwa ng'a Naamani agwenigwe. Wa, nki bono ngokwanire Omoibrania? Bad things happens for a reason and mostly it's for the glory of God. Omosubati oyio ekero akoirwa ase obosibwa ase ebirengererio biaye nabo are konya kweboria ng'aki Nyasaye bono ng'aki rende gwankora iga ng'aki nkoirwa ase ense y'obosibwa. Lakini emiroberi ya Nyasaye igo yarenge ng'aki omosubati oyio tiga agende aria. Ekero agendire achia kobeta racha. Omonto ache okarwarete korwa Samaria ache ache igaa Israeli ekero abanto bachia komanya ng'a Nyasaye o Israeli naro oyogokora ebikone. Bono inche ngokwania mambia, omonto narenge iga obekire ase obosibwa bw'ebinto ebinge, nabo obekire obosibwa bw'amarwa- bw'amarwaire, obosibwa bw'ebinto biao bisaregete, emeremo esaregete, obosibwa bw'ebi- ebinto gete mbire ase naro osibire, osibire o- oroche ng'a bono ng'aki mbekire ase obosibwa iga. But still igo ntagete omanye iga, aase obosibwa obo bwao, Nyasae ngogotumia aro aye buna etaracha, eh, Tari ase oraebieka egere onyore gose onyore enchera y'ogosoka gochia moino, lakini igo okonyora enchera aye amo nabanto b'enyomba yao, naende boigo goetera ase emechando eye nobosibwa okwo abwo asore, erieta ria Nyasaye ribakwe. Bono ng'aki Ebibilia ego describe omosubati oyo? Yamana goteba iga, ng'a omosubati oyo iga arenge omosibwa. Tosome ase egetabu eke kia Abaruoti. abarwoti irenge eye, abarwoti isano, eberoti ya kabere isano, eyemo, totirimboke chinke chiaye mpaka iga abwo, totirimboke goika goika, ee, ninkore ng'ai togokorera gochia, abarwoti isano. Bibilia ngaki egoteba, mm, Naamani, omochiki bw'omorwani esegi bw'omorwoti, bw'Abaasiri nigo arenge omonto bw'engencho enene ase obosio bw'omonene oye, na omonene oye nigo amosigete mono, ekiagera ase engencho ya Naamani Omonene aete Abaasiri obobuya. Ere nigo arenge omonto etuoni y'esegi, korende oborwaire bw'ukoma mbwamoriete. Oborwaire bw'ukoma koria Naamani eki nkiarenge egento ki'engencho ase 'nde ase bono, ase ekerengo keria ki'emambia bono, lakini nigo ntaete korigereria iga. Omongwana oyo bigwete ng'a iga arenge omonto omokong'u, naende omonto orenge korwa nesegi. Goetera ase ere bigwete ng'a Nyasae akabaa egrisi, abanto ba Asiri bakarwana chisegi bakabua. Goetera ase Namani oyo, ng'a nonye Nyasae omoete ogwancherwa oko gw'okorwana chisegi, lakini abwate omochando. ee, ibere, engaki eyemo ekero abasiiri bagendete gosakora. Aa noo ekero engaki ere kiane bono. Engaki eyemo ekero abasiiri bagendete gosakora, bagoosa omoiseke omoke korwa ase ense y'Abaisraeli, na ere akaba okomokore o- o- o- ok- o- ogokorera moka Naamani emeremo. Aa noo ekero engaki yane kere bono mono mono mono iga aa, noo kere iga, ng'a ebibatang'aki ng'omosubaati orenge. Omo, oyo, oyo orenge omosibwa, the captive. Egesongo egoteba ng'a, em, yes, egoteba ng'a ki, and the Syrians had gone out on raids, ekero omonto okogenda eraid nesegi, and had brought back captive. A young girl from the land of Israel, omosubati iga agocha kare omosibwa, omosubati iga agocha tabwati nguru, omosubati iga agocha ore inse otamanyeti kende ng'aki agokora iga. Nyonia erieta riaye iga arenge omonto bw'ogosibia ebiombo bia nyomba onye orenge gosibia chigasi arenge gokora nchiri chie roche you can imagine omosubati ekero arenge gokora egasi inse y'omosubati onde. Bono ebibilia emagoteba iga, gocha inse omogano oye nomotambe, ntomanyeti buna okogenda. Yamanya gotirimba okochisia ime, agoteba ng'a omosubati okochia korigereria akanyora ng'a omogambi oyoye, omodosi oyoye, nabwate omochando. Okomana komotebia iga, okomana komotebia iga, Onyendiria, onyendiria oyo omosomba oyo, onyendiria omonene one, aumerana amo nomobani ore egesaku ore ase ense ya Israeli, amosabere, kanga nanyore okogwenigwa. Omosubati oyio akarua obobisi. Obobisi obwo gakoborua tamanyeti ng'a iga Nyasae ngotumia ngomotumia ere ase enchera eyemo na eyende, egere asukie enchiri yaye na erieta ria Nyasae ribe akwe ase egesaku gionsi, ense yonsi ya Asiria, na abanto bonsi bamanye amang'ana aye. Bono ebibe bigoteba iga, akamana komotebia ng'a koranche, rosia omoroberio,

Tokogenda ense ya Buganda gokorua Kenya otara notify omorai bw'ense eria. Goika omotebie ng'aki ngocha ande. Goika oretie abanto bamanye ng'aki omonto ngocha are iga iga. Bono Naamani agateba ng'aki nkogenda ase ense ya Israel naende inche ninche inde omorwani otuoni korwa igaa. Bono goika goika ntebie omogambi amang'ana aya. Akaenda agatebia omogambi oye. Ekero atebia omogambi, omogambi akamana korika rirube. y'ogointroducer Amani gochia ase omogambi bw'egesaku gia Israeli. Omogambi oyo akamana korika rirube kabisa ogoteba ng'a bono omongwana oyo, ee, nomongwana one, nigo momanyete ogokora emeremo iga buya kore anche. Naigure ng'a ense ya Israeli nkogwenia ere. Eh, make sure ng'a mwamogwenirie airane gocha. Omogambi bw'ense eria ekero anyorete rirube eri, omogano oyo moyosomete buya, akamana gotandora chianga chiaye. Birote ng'a agatandora chianga. Ng'aki omogambi bw'egesaku gi'Asiria andora, gekogera inche timbwati riogo, inche tinkonyara kogwenia, inche mwanyabanto buna barabwo bare mwanyabanto, timbwati nyagitari chiaito nchiche iga achie kobwata emerero bw'okoma, naende mbamanyete buya mono ng'a okoma okoma teri kogweneka. Ng'aki naende bakombeka ase amatemo igoro iga. In fact, Biblia egoteba ng'a agatandora chianga chiaye. Omogambi oria agatandora chianga chiaye ekero anyorete riruube riria, amani amoireire. Ebibiri ime egoteba iga. Ekero omosomba o Nyasae okorokwa Elisha achia koigwa ng'a omogambi otandoire chianga, akamana gotoma amang'ana gochia ase omogambi, okoboria iga, Inki eki kiaba iga abwo ng'aki omogambi agotandore chianga? Inki kiaba? Omogambi okomotebia ng'a yaye ng'ote omo- aba- aba- o- o- o- omogambi bw'egesaku kia Siria, otomire omonto oyo iga iga okorokwa Naamani gocha iga iga, agoteba ng'a inche komorwai, inche tinyebwate okobua.

Ekero omorwoti bw'Abaisraeli asomete riruube riria, agatandora chianga chiaye, akabora, Inee! Inche Nyasae? Inche Nyasae inde? Am I God? Inde nokobua kw'ogoita na korenta moyo, erinde omonto oyo otoma amang'ana ase 'nde ng'a agwenie omonto obwate oborwaire bwa ukoma? Rigereria, nonya monyare korora ng'a omorwoti oyo nigo arigetie erio mana ase 'nde. Bono ekero omorwoti bw'abasii namanyekanete, na esegi, ekero konya Nyasae oeire namani ogwancherwa, esegi ende yonsi ere namani are korwana igo yare are kobua. Lakini omochando nore iga iga atanyare korwaria riiko omonyene. Emambia eye buna aye bono emambia eye, ebinto mbire omonto onabobwate ogwancherwa asegete.

amoteebie, Ninki kiagera aye gwatandora chianga chiao? Tindi omonto oyio, ee, tiga omonto oyio achiche ase 'nde, erio nario aramanye ng'a omobani nare ase Abaisraeli. Oh, okay. Kumbe emechando yende nere oegocha ase obuya? Emechando ende nero egocha egere erieta ria Nyasae rimanyekane. Emechando ende nero egocha egere ebiasara biao bitana komanyekana. Omonto gete naro orike agateba ng'a chindimu chiabeire chikorwana esegi sana, gose ndi chinyare goikera rigori rie chiapo chi o chimango ee chi chiapo chi ama amatunda aya amororo. Endimu omanyete endimu igo yarenge konywa silingi isano. siringi ibere. Omonto onde akamanya korika agateba ng'a ah eraundi eye endimu oyeigwete ng'a nere ekogamba bono nere etungwarete egekora rigori ri'endimu riachire igoro ki ooh onye okomwia ng'a ki kumbe emechando ende nere oigoro acha ebi- obuya bwao bwaramanyekana obuya bwao bwaramanyekana ng'a omonto nare iga iga oranyare korema enguru Ee, tiga ebinto binde biarare gokora ng'a omonto nare iga iga omanyete goaka omotaro amache abanto baye. Ebinto mbira, nabo bwe oroche eng'ancho na omonto omoke, lakini ebinto mbira Nyasae agokora ekero biasukire ritari yao igoro. Omosubati oyo okore okokwa ng'a omosubati orenge bw'obosibwa, rigereria eprocess eye yonsi pi gocha, Korwa ase enchera achiete agatebia omosubati oria, omosubati oria akaenda agatebia omogaka oye, omogaka oye akamanya gosukana ere bosio, akagenda agatebia omogambi, Eking ya Siria, Esiria, eking ya Siria nere ekamana korika rirube, rirube eri rikamana kogenda mpaka ase omogambi onde, bono yabeire intergovernmental, yaani tari ng'a egento bono kiarenge egento kia nsa, hapana, chistate bono chiachakire koba involved. Aka akamessage karuete ase omosubati omoke, Inki ngokwane mambia bono? Tagwecha aya kwa gose akwerigereria ore ng'a omonto oyo ogo ore omonto omoke, Nyasae tabwati emeroberio ase ore, God has plans, a good plans for you. Omosubati oyo, ekero togosoma gochia inse iga abwo, amang'ana arakorekante iga, Elisha ogoteba ng'aki? Tebia omonto oyio ache Naamani ache gocha aa. tabe namani ache gocha iga, nario aramanye ng'a ase ense ya Israel omoba- omo- omobani naro ororo. Gochia inse agaba amang'ana amange akorekanete, na omoerio buna omongwana oyo atebetigwe aende ae- e- e- asoe roche, eh, aye aaria ase eh, agatebiwa aende asoe roche iga aria ase chinduchi chia Israel iga aria, agwene. Nomanyete inki kiabete? Eh, ase orochi rwa Jordan, eh, orochi rwa Jordan noachieti esibi mara gatano na kabere. Nomanyete amang'ana ayio onsi buna yabete. Bono. Ekero omongwana oyo akoirana, ekero omongwana oyo akoirana, akoirana gocha ase ense ya Israeli, ekero agwenire, oikire, inka nachiete ekero ake akagwa ng'a ki? Nagwenire ee, ai ai ai ai, bono ekero nagwene omosubati oyo, onkorebori ng'a inki kiabete asare, nyaroki eye, okorengia iga atigetwe. Koba omonto bw'ogosibia ebiombo buna arenge ase ebirengeri biao nokonacha kwao aye kemwanyabanto. Omongwana oyo iga abwate oborwaire bw'ogokwa, iga abwate oborwaire botabwati riogo, iga abwate oborwaire botabwati abanyagitari konya basinyirwe. Onyorire richiibo korwa ase omosubati omoke, orenge omo- o- ore gosibia ebiombo nyomba. Ribori nkoborie ng'a okorenge omosubati oyo ekero amani eiranete, nachiete komotiga asibie ebiombo? Your guess is good as mine. But I believe ng'a Hamani nachire akamoa epromotion. Bono, omongwana nare iga, ekerenga kende tati korigereria mambia bono, ekio korigereria na got- en- enchera abanto bande babere, babere, rero abanto babere ba, abanto bagotekia advantage emechando y'abanto. Eh? Inyora ng'a bad things happens for a good reasons and for the glory of God. Ekio kirenge ekero naturiretie mambia bono. Ebinto binde biro bigokorekana kwara ng'a ebigo bire ebibe, lakini inyora iga ebinto ebigo bigokorekana ase eng'encho Nyasaye natagete kweorokia. Bono omongwana oyo okorokwa Amani Oikire otebire ng'a yaya bono tiga ng'inane, inche nkoiraneria ng'a mbuya mono ase eng'encho Nyasae bw'Abaisraeli, oyo omobani naro o kare Israeli, Nyasae oyo nere bono totaeti gosasiima. Bibilia negoteba iga, Omongwana ara oyomo nere totaeti gokorigereria abanto babe, nagotebia omosubati nare oyomo, oria ochaire, omongwana onde naro nere orenge ase ekerogo, orenge omoereria bw'omobani okorokwa ng'a Elisha. Ekero ring'ana eri rigokorekana, kanya omongwana oyio, in fact ebibilia ekero nare kori ekero nare gokora in-depth study ya omongwana oyo okorokwa ng'a omongwana arege okorokwa ng'a Gehashi, omongwana ebibilia egateba ng'a gabwate chinguru ase Ense y'omobani okorokwa ng'a Elisha. Omanyete Elisha gasikire sana. Elisha egento kende gionsi are gokwana omogambi iga are gotegerera. Bono omongwana okorokwa ng'a Gehasi, nonya orenge ase omogambi, Ebibiri oteba ng'a iga arenge omonto orenge corrupt. He was a corrupt man. Omongwana oyo iga arenge gotake advantage y'emechando y'abanto. Buna abanto bande bagotakia advantage y'emechando y'abanto. Eh? Omosubati oyio ere orenge omoosi oyatachete gotake advantage ateba ng'aki omonto oyo rende garwarire ntiga ntake advantage ye ekero nyore kende korwa ororo mm ere agatebia omosubati agatebia omosubati oria buya igo na amasikani akamotebia ng'a Nyasaye nare oo mobani na agakaru karia Israeli agakonya omongwana oyo korokwa Namani naende Nyasaye I believe ng'a Namani nachete akae omosubati oyo epromotion bono omongwana nare iga iga ere omongwana nare iga iga ere orenge korokwa omotakatibu. Omotakatibu kabisa, oria obwate amasikani, obwate ekerogo, obwate chinguru ase eserekari. Ebibiria biane bikomoriska ng'a omongwana oyo, ekero omongwana korokwa Namani acha akareta ebiegwa, agateba ng'a gatiga ng'irere ebiegwa ebi ekero rende ninche koiraneria abanto ng'a mbuya mono, ekero omobani oria okorokwa Elisha onkonyire. Ebibiria bigoteba iga. Elisha agakana agateba, Inche tindi koira kende. Binto ebi tindi koira. Nonya nonya. Tindi kwerigwa negento ekemo. Omongwana oyio ere akamana korenga ere agateba ng'a nogwe. Ng'aki tata chibesa chiria chiira naiga? Eh, ah, e- eraundi nainche narachikirire iga, aha nongokong'ontera korwa. Eraundi eye, ah, hapana, ng'aki chibesa chikwire ninche iga buna ebi? Ng'aki emibiri ekwire ninche iga buna ebi? Buna bono rigereria, buna bono abanto bariete amariogo a korona.

Omonto oyo Nyasae omoeire okogwenigwa, kanga rende ntwatumia akaopportunity aka, na intwe torigeire korwa ororo. Elija agateba, Ekeene, buna Omonene are moyo, oria inche ngokorere tinkoira ekeegwa nonye negeke. Oyio noyo Naamani atebetie. Naamani akamosorora, akaanga, akamokania, akamotebia, Hapana, mimi sichukui. Ee, akamokania, akamoteebia, Genda nomorembe, enkianda ag. Elisha akamoteebia, Genda nomorembe, inche tintagete. Korende ekero Naamani arure ase asare, agenderire egeka gekeigo korwa ase Gehasi, omosomba bw'Elisha, omonto oria o Nyasae, agateeba, Ee, rigereria, omonene one otigire Naamani, Omosiria oria ogendire, na ta, ta, ta, tancheti koegwa gento. ase ebi arentire. Ekeene buna Omonene are moyo, inche niminyoke imobwatie inyore egento korwa ase are. Ki? Monto oyo akarara na opportunity, egekora nabwate chinguru, ritang'ani nabwate etitle. Buna abanto bande babwate chititle bono iga, nabo agosign esignature, amariogo asoke, nabo agosign esignature, chibese chisoke, na bagosainia esignature, eh, naende na bakwange erieta riao, nonye nabang'ina baria ba- ba- bachandegete babwanete koegwa omosaada bwe chibese echi korwa ase eserekari, nabwate chinguru chi'ogosainia ekero egento eke nkebase gosoka, kegenda, gose achenchi ake tachibaati kogenda ase ang'e ao. Abanto bange buna aba Nyasae nabwate amang'ana gocha ase more. Omongwana oyo okorokwa ng'a Geasi, akaminyoka kabisa korwa magega. Ase igo Gehazi akabwatia Naamani, na ekero Naamani aroche omonto okominyoka korwa manyuma yaye, agaika korwa ase egari igoro, akagenda akaumera nere, akamoboria, Mang'ana ki aba? Gehazi akamoiraneria, Amang'ana onsi namaya, omonene one nigo antoma, ing'a bono iga aborokigwa babere b'ababani bachiire korwa ase ense y'ebigoro bia Efraimu, koranche obae etalanta eyemo y'efeta ne chidai. Echumo ye kaibere. Kai! Namani ere omanyete abwate mochando. Namani nigo aretete chifeta echi ache gosisinia omogambi okorokwa ng'a Elisha. Lakini Elisha akamana gokumia ng'a ki? Eh? Elisha ogokumia ng'a ki? Baminto. Inche gocha Elisha. Sorry, Elisha. Elisha ogokumia ng'a ki? Inse gocha kobwata ebiegwa ebi, omonto oyo okorokwa ng'a Namani iga akogenda akarete y'Abasiri ng'a iga agorete okogwenigwa. Inche bono tintageti gento kende, igo ntagete agende amanye ng'a Nyasae omogwenia, naende taruete akane tibesa. Bobe. Omogambi okorokwa ng'a Naamani, oyo Naamani oyo akamoteebia, Yaya, inche nibwate bochando. Akamoteebia, Endagera eye yaegenda, chifeta echi, ne chianga chi'omoyega echi. Naamani akamoteebia, Kora inche oire chitalanta ibere. Bono akamoteebia, Tari eyemo, tiga nkoe chibere. Igo akamosorora, akamo, akamosibera chitalanta ibere chie chifeta ase, as- ase, amabu- eh, ase emebuko ebere, akamoa ne chigari ibere, aga, aga, aga, akamoa amo nabasomba baye babere bamokobe. Barabwo bakamu- bakamu- bakamobigore- bakamobogoreria, bagatang'ana bosio bwa Gehasi. Bono Gehasi ekero akogenda igaa, agwo nabo agachingwa yoteba ng'a eraundi eye na- nimegonga bwana, eeh, nagwereire, eraundi eye igo nagwera. Era'd buna bono abanto bande mambia bono omanyete, abanto mbaro bariete amabe amariogo aya akorona, abanto mbaro bariete chimask echi, abogete bono mambe bene bamanyete ng'a tua e eround eye nagwere, korona eye igo yacha bwana igo yangichera boronge eh, mwarore enchera amariogo agosokiwa korwa iga aa chigwere ende goeta goeta. Onye ne chikaunti iga abwo morwe ochie enchera ebinto bigokorwa, chimask abanto bakong'aini bagotebi ng'a chimask twaire abanyagitari, rakini mask abanto mbana koegwa, Ee, lakini chibesa chisoge timpache tibutoire. Eye ne chibesa chiri chia eh, chia disaster management chiria chikogenda ase chemang'ana ebinto binga buna ebiga. Chibesa chisogete chinyinge millions of money. Kiasi nere chibesa echi chia mariogo chia mario chia choborwaire tari tari tari ayo motang'ani rwoti buna kwachirire igo buna okumeti bono mambia oigotete. Kiasi nere nere orenge omo- iga nere iga iga ariete chioborwaire. Geazi akaminyoka akareta chifeta chi'oborwaire, akaminyoka akareta chithahabu chi'oborwaire, akareta chianga chi'oborwaire, chima- chi- chianga echi echi moroche echi, chimasiki echi chi'oborwaire asiekerete eh, akone. Nki kiabete nki kiaberete Geazi bono? Ekero biaigete agwo ase ekegoro, Geazi akabirusia korwa ase amaboko abo, akabibeka nyomba ime, akabibisa bono omonto okorwa ng'a Geazi, orusirie ng'a abanto aba bono baria baare nkoba, bono inwe irana. Genda motebie omogambi okorokwa ng'a Elisha, Amini, genda motebie Amani, Ina nainwe bono genda chinse inwe. Akabibisa. Ebibete ng'a akabibisa. Buna bono abanto mbaro babisete ebinto bi'abande. Abanto babisete kabisa ebinto eserekari ebegete ensemo ng'aki ebinto tiga bigende bikonya abanto. Abanto mbaro babisete. Abanto mbare babwate chinguru babisete. Abande mbaro babwate chinguru kabisa. Bakamanya kobibisa. Agasoa nyomba agatenena ase obosio bw'Omonene oye Elisha. Nere akamoboria, Geasi, ng'ai gese kwariinge? Bono Nyasae gateba mambia ng'a ng'aki ere Nyasae oyo, Ebiburi twasoma mambia, gateba ng'a amang'ana aa kwande Nyasae tanagochi inse goika aikerane. Elisha okomanya koboria omongwana korwa ng'a ng'ai kwarenge? Geazi akamotebia inche narenge ande, ngetogia nonye narenge iga. Korende Elisha akamotebia, Inee! Tinagenda amo naye ase omoika? Ekero omonto oria aonchoke korwa ase egari yaye, oumire namo naye, narenge amo naye in the spirit, I was with you in the spirit. Bono ekero mo, abanto aba inwe ekero mogoika, mwamana koibera abanto amariogo, moibere abanto amariogo abwenerete gokonya abanto chingaki chiichi chia korona, chinse chikanisa chibwate amang'ana amange ime achi chinde chisiekire. Igo mokagete ng'a Nyasaye tarenge amo nainwe, kemoika, tarochi buna kware gosainia amasakara aya. Tarochi buna kwarenge gosaini chifomu echi kourwa omong'ina onde oboremo, igo okagete ng'a Nyasae tarenge amo naye, Waeli kware gokora ebinto ebi bionsi pi. Nyasae akomana komoboria ng'a Inche narenge amo naye? Elisha, Obe. Eh, eye nere engaki y'ogwancha chibesa. Ekero nabi Nyasae nabo omogambi okorokwa Elisha nabo arigete igaa, nere okoboria bono, Eye nere engaki y'ogwancha chibesa, ne chianga, na eme, e, eme, e, e, Emegonao y'emesaituni, na ey'emesabibu, ne ching'ondi, ne chiombe, na abasomba, abasacha amo nabakungu, eh, echi nechingaki chi'ogwancheniwa. Ekero abanto babutirwe emeremo, ekero abanto emeshahara yabo yanachirwe, ekero abanto bachandegete bakorara nchara, ekero abanto bono iga basinyire ng'aki bagosoka nonya bachie gokora nonya eshopping besa chitaiyo, echi nechingaki chi'ogwancha chibesa. Eh, Gehazi! Emeikano y'abanto ba Gehazi teri naende enga tobwate buna bono ense ya Kenya. Emengi, emengi etwarwachire pi amabinda buna bigocha bikorwanera abanto bigoteba ng'aki hapana, besa nchirasira, lakini for the aria tokorigera namaiso ntoroche ng'a chibesa baminto chiasirire iga. Lakini abanto bagocha ngoteba ng'a chipress conference, besa nchiyo chiasirire. Ee, chicounty goeta igaa ntoroche ebinto buna bigokorekana. Bono rero amatuko ayo omaete rero, rero abanto tiba focused mono korora chibesa chinde bono tokomanya ng'aki chigosoka gochia igaa. Igo okagete ng'a Nyasae tarenge amo naye, chingaki chichia ekero abanto bachandegete, omongwana oyo Aamani iga achandegete. Naende nere iga iga achandegete ng'a ki tiga goetera ase ogochandeka okwo kwo Nyasae bw'esiko. Lakini bono omonto onde nare ogotumia oborwaire bw'omonto ataete gwetenenkia, omonto nare ogotumia emechando y'omonto ataete kwegendereria. Obe narire amang'ana amange Yeso chiaerire. Geasi akarua ase obosio bw'Elisha, akagenda, ore noborwaire bwa ukoma. Bono Elisha akamotebia, Naama, ase ayio oborwaire bwa ukoma bwa Naamani, na bokobwata aye, amo nororiri rwao, kogenderera botambe forever and ever. Geasi akarua ase obosio bwa Elisha, akagenda agobwaete oborwaire bwa ukoma. Omonto orenge Omokong'u ase eserekari, orenge omokong'u ase obo, o- o- in fact iga tebare ng'a iga are, he was a, he was a, he was a leader. Gihasi iga arenge omoraai, lakini otumiete ekerogo kiaye bobe. Gekogera Elisha nere are gotumia. Riria ababani igo babwate chinguru oko barenge buna abanto buna buna abagambi, mogambi tare gokora kende gionsi omo onye onye mo onye onye omobani tarakwana, nakorire omogano oyo. Omongwana okorokwa ng'a Gihasi. Agatumia ribaga riaye ase okoibera omonto orenge omorwaire, buna bono abanto bande batumiire ribaga eri gokora ebinto koibera abanto, na abanto aba bachandegete babwenerete gokonywa. Inki gokwana emambia bono? ase oria omonto oeterete chingaki chinkong'u, buna omosubati oyo orenge omooswa. Nabo eratoke abanto baatoosire, abarai baito baatoosire kabisa, tore aina tore tore tore ase obosibwa pi, lakini ntagete ngoteba iga, omoerio tari Nyasae nkoimokerere orure igoro. Omongwana oyo okorokwa ng'a Geazi, iga aimogetie emechando. emechando y'omorwaire oborwaire boria bokaira na mwaye. Naende nagotebia, onye koriete ebesa ende yonsi y'oborwaire obwo bwa korona, obe. Tari inche nateba, rakini inye Biblia eteba ng'a amang'ana a Nyasaye iga are, ee, naende goika erio aikerane. Tari inche nateba, tobase ko tobase kong'ira inche ekegambero. Nakorire omogani mambia abwo na omwancha omotegereri, ng'a ngebirengerio biao.